چۆنن من ناوم شەنگە لەم ڤیددیوە باسی پلانی ڕۆژانی خۆمتان بۆکم کە زۆر سوودم لێبینیوە بە تابەتی بۆ وەختێکە لە ماڵەوەی تو ئەتەوێ بەرهەمە هەبێ بۆ نمونەوە کاتی ئەم کۆرۆنایە کە داوا من نەماوە و ئەتەوێ کاتەکانە بە فیڕۆنەیە پلانی ڕۆژانە یان هەفتانە تەنانەت مانگانە و ساڵانەش پێویستم بۆ ئەوەی ڕێگەیەکی ڕوون لە بەردەمان هەبێ بەرەو ئامانجەکانمان بە کەمترین لادان پێشتر هەڵەی زۆرم کردووە لە پلاندانان تەنانەت لە سعی کردنیش ئەکیدم تۆش هەمانە هەڵانە و کردو نیان هێشتە بگەی بە گۆڵەکەت بەڵام من پلانی لەم یددیوێ باسیەکەی یارمەتی دەرە بۆ گەشتن بە ئامانجەکانت پێش هەموو شتێک سێ یاسامان هەیە دەبێتم سێ یاسایە پێکەوە تەبدێخ بکەین یەکەمیان ڕێوارد یۆرسا پاداشتی خۆت بدەرەوە بیر خۆت بهێنەرەوە کە دوایی لە کاتی ڕاستەکە شتێکی خۆشە خۆی یان سەیری فلیمەکەکەی یان سەیری ئینتەرنێتەکەی یا لە کۆتایی هەفتەکە بڕۆ بۆ بازاڕ شتێ بۆ خۆت بکڕە یا هەر شتێکە دڵە پێی خۆشە بڕۆرە دەرەوە لەگەر هاوڕەکانە لە کۆتایی هەفتەکە لە کاتی سایەکە هەمیشە ئەو لەبیر بێ کە تۆ دوایی شتێکی خۆشەکەی بۆ خۆت چکە نابێ هەموو وەختەکەت سایکردن بێ و هیچ پاداشتێکی تێدا نەبێ بۆ خۆت ئەبێ ئەم یاسایەم لەگەڵا تەتبیق بکەی هەر کاتێ سەعیت کرد دوایەوە پاداشتێکە بۆ خۆت دانابێ ئەگەر شتێکی بەسیتیش بێ گەر بەسەربردنی کاتێکی خۆش بێ لەگەڵ خێزانەکەت ئەگەر سەیرکردنی فەیسبووک بێ سەیرکردنی ڤیدیۆیەکی یوتیوب بێ یاخۆد خواردنی خواردنێکی خۆش بێ بە دڵی خۆت. یاسای دووەم ئەم یاسایە ئەتوانم بڵێم لە هەموو یاساکانی تریش موهیمترە ئەویش ئەوەیە مۆبایل بە هەموو شێوەیە دوژمنی تۆیە. دەبێ لە کاتی سەعیکردنا یان پێش سەعیکردن مۆبایلەکەت بیت بە دایکە یان هەر کەسێک کە لە ماڵەکەیا بێت بیشارێتەوە ئەوە ئەگەر کەسیش لە ماڵەوە نەبوو ئەو کاتە توانی خۆت مۆبایلەکە لە شوێنێکی دوور دووری ماڵەکە دابنی بۆ نموناگەر خۆت لە قاتی سەرەوەی مۆبایلەکە لە ژوورێکی قاتی خوارەوە دابنی کە دوورە لە تۆ یان لەگەر لە قاتی خوارەوەی مۆبایلەکە بەرە قاتی سەرەوە و هەروەها ئەو کەسانی دەوروبەرە ئاگدارکەرەوە لەم پلانە چونکە لەوانەیە خۆت بیربچێتەوە دەستکەی بە سەعی و مۆبایلەکە لە تەنیشتتا بێ ئەو دەقەیە لەوانەیە سەیری مۆبایلەکەت نەکەی بەس دوایی لە ناوەڕاستی سەعیەکەیا لە پڕ ئەڵێی با سەیرێکی ئەم شتەکەم با سەیرێکی ئەو شتەکەم لە یوتیوب و لە فەیسبوک و لە سناپچات و ئەو نازانی دوو سێ سەعات تێپەڕیوە بۆیە باشترین شت ئەوەیە کە خێزانەکەت ئاگدار کەیتەوە لەم پلانە و تاکو پێشەوەی دەستکەی بە سەعی مۆبایلەکەت لێوەرگرن تەبعەن ئەم خاڵە ئایپادیش ئەگرێتەوە. مۆبایلەکە لە لای ئەو کەسە ئەبێ هەتاکو کاتی ڕەستەکەت دوای لە کاتی ڕەستەکەت بە ئیسراحەتی خۆ خەریکی مۆبایل بە. یاسای سێیەم بۆ ئەو کەسانەیە کە لە کۆمپیوتەر ئاساییەکەن وەکو خۆم. بڵۆک سایت ئێکستێنشن بەکار بێنە بۆ بڵۆک کردنی ئەو سایتانەی زۆر مەشغوڵتەکەن. بڵۆک سایت ئێکستێنشن لە گوگڵ کرۆم ئادەکرێ ئەتوانی ئەو سایتانە ئاد کەی بۆ ی کە مەشغوڵ تەکەن بۆ نمونە فەیسبوک یوتیوب ئینستاگرام یا هەر سایتێکی تر کە ئەزانی زۆر مەشغوڵ تەکا و ئەتوانی سکێجۆڵی بۆ دانی پێی بڵێی شەمان بۆ نمونە ئەتوانم بە ئیسراحەتی خۆم ئینتەرنێت کەم ڕۆژی ڕاستەکەمە یان جمەهان یا توانی بۆی دانی لە نوی بەیانی تا نوی شەو بڵۆکی کا بەس دوای نوی شەو ئەتیادی بێ بتوانی ئینتەرنێتکەی ئەمەش ئۆپشنێکی زۆر باشە لە بەری ئەکە مۆبایلەکە لەلانیە لەوانەیە پەنا بەریتە بەرەوەی بە کۆمپیوتەرەکەت فەیسبوک سیرکەی یان یوتیوب بکەیت بەم بلۆک ساید ئەکسستنشنە ئەوەش ناتوانانی بکەیت ئەبێ سایەکەت کەی لەم وەختەیە پاژەوەی ئەم سێ خاڵە تەبێک کرد سایکردنێکی بێخەیاڵ ڕۆشنە دەسەکەوێت بازدا بچینە سەر پلانەکە خۆی من لەم پلانەی خۆمە یەک ڕۆژم داناوە بۆ ئیسراحەت تۆ دەتوانی جمەهان دانێ یا هەر ڕۆژێکی تر کە بۆت باشە ئەشتوانی بیکەی بە دوو ڕۆژ لە هەفتەیەکە بەڵام یەک ڕۆژەکە باشترە چونکە جاری وایە مناسبەیەک شتێک ڕوایە یەک ڕۆژ دوو ڕۆژی تر دەبا بۆیە پێشنیارەکەم یەک ڕۆژ دابنەی ئەوەی تریشی کراوە بێ بۆ یەگەر تێک مناسبەیەک ڕوویدا ئەم پلانە دەست پێەکە لە سعات حوت و بیست دقا یان حوت و نیوی بەیانیان من خۆم دووسێ ئەڵارمدانێم لە حوت و چارەک حوت و بیست دقا و حوت و نیو تاک و حوت و نیو بە تەواوەتی هەستم و دەستکەم بە ئیشەکانم لە دوای حوت سعاتی خەو پاشان دەستەکەم بەوەی نانی بەیانی حازرکەم سعات هەشتی بەیانی بەدەم نانخواردنەوە سەیری سۆشیال میدیا ئەکاونتەکانم ئەکەم تا سەعات هەشت و نیو نانەکەشم تەواو کردووە و چێکی سۆشیال میدیاشم کردووە لە سەعات هەشت و نیوی بەیانی دان مەشۆم چونکە دانشتن زۆر مهمە و سناک حازرەکەم بۆ کاتی سایی چونکە زۆر گرنگە لە کاتی ساییە سناک و ئاو و هەموو شتێک لەبەردەم خۆتا بێ بۆی پێویست نەکا هەستی لەسەر سای و بچی سناکی حازرکەی یا ئاوێ بێنی سەعات نۆی بەیانی کاتی جدیات و سەعی دەست پێیەکە، بۆ ماوەی چوار سەعات سەعیەکەین بەبێ هەستان لەسەر سەعی تەنها بۆ چون بۆ سەر ئاو، هەوڵبە لەم چوار سەعاتەیا هەموو تەرکیزێکت لەسەر سەعی کردنەکە بێ. لە جەدۆلەکەی من سەعات یەکی نیوەڕۆ کاتی ئیسراحەتە، لەم وەختەیا نانی نیوەڕۆ حازرەکەم لەگەڵ هاوسەرەکەم و پێکەوە قسە ئەکەین و کاتچەپ ئەکەین لەسەر ئەو شتانەی لە ڕۆژەکە کردوومانە. بۆ تۆ لەوانەیە قسەکردن بێ لەگەڵ خێزانەکەت یاخود کەپڵەکەت هەرچێک پێت خۆشە لەم ساعتەیە بیکە ساعت دوی نیۆڕۆ ئەتوانی بۆ خۆت سەیری حەڵلقەیە بکەی یان گوێ لە ئۆدیۆ بکوێ بگری یان تۆ زەڕیازە بکەی یان یۆگا بکەی من لەم وەختە تەلەفۆنەکەم لەگەڵ خێزانەکەم چونکە لە کوردستانە ژین دوورن لە من شتێکی زەڕورە کە پەیوەندیمان لەگەڵ خێزانەکانمان پتەو بمێنێ. پاشان سەعات سێی نیوەڕۆ دەست دەکەین بە بڵۆکی دووەمی سەعیکردن. دەتوانی چایەک یان قاوەیەکیش دانێی بۆ خۆت بۆ ئەوەی ئینەرجی زیاترە بدەستکەوێ. من خۆم هەموو ڕۆژێک ئەمە ناکەم لەبەرەوەی بێ شەکر نایخۆم و بە شەکریشەوە خراپە. ئێوە فیڵ فری هەرچێکتان پێ خۆشە ئەوە بکەن. لە پێنجی ئێوارە ئەتوانی ڕێستێکی کورت وەرگری بۆ چارەکێ بۆ ئەوەی سەرێک لە عایلەکەت بێی یا ئاوێ بخۆی یا بڕۆی شتێک بخۆی، میوەیەک بخۆی بە دڵی خۆت. ئەکرێ دەم چارەکە لە هەر وەختێ دابنێ کە پێت خۆشە بەس سەعات پێنجەکە بۆیە باشترینە لەبەرئەوەی لە ناوەڕاستی بڵۆکی دووەمە دوای چارەگەکە دەبێ بگەڕێیتەوە سەعی هەتاکو سەعات حەوتی ئێوارە ئنجا کاتی خۆشیە لە سەعات حەوتی ئێوارە ئەگەر ئەتەوێ ئەتوانی نانی ئێوارە حازر کەی یان ئەگەر نان حازرە نانەکە بخۆی بە ئیسراحەت کاتەکە و ئینجۆی بکەیت و سەیری ئینتەرنێت بکەیت و سەیری تەلەڤیزۆن و حەڵقانە بکەی کاتەوێ هەتا سەعات هەشت و نیوی ئێوارە سەعات هەشت و نیو ئەخیر بڵۆکی سەعی کردنە بۆ یەک سەعاتی تر؟ وا باشترە شتێکی ئاسان و کەم دانێی بۆ ئەم ئەخیرە چونکە ئینەرجیت زۆر کەمترە لە باقی ڕۆژەکە. ئینجا کاتی خۆشیە لە سەعات نۆ نیو حەزت لە چی بوو بیکە لە ئینتەرنێت، لە یوتیوب، ڤیدیۆ گەیم، کتێب خوێندنەوە، فلیم، تیڤی شۆو هەر چیەکت پێت خۆش بوو ئەتوانی لە دوای سعات نۆ نیو بیکەی من لەم کاتەیە یا خەریکی دروستکردنی ڤیددیو یوتیوب ببم یاخود سەیری ئەنیمەی یابانیەکەم تۆش هەرچیەک لە کاتی سایە نەوتوانیوە بیکەیت و خەیاڵە لای بووە لەم وەختەیە ئەتوانی بیکەیت تا سعات یانزە یاخود تاکو سعات یانزە و نیو من پێم باشە لە سعات یانزە و نیوە دانم پشۆم و خۆم حازر کەم بۆ خەوتن تۆش دەتوانی وا بکەیت چونکە جاری وایە لەوانەیە لە جێگەیان مێشکە مەشغول بێ بە شتێکەوە یەکسەر خەوە لێ نەکەوێت بۆی وا باشترە هەر لە زووەوە دانە پشۆیت و خۆت حازرکەی بۆ خەوتن بۆی کە چیتە جێگەوە ئەو وەختێک کە لە جێگەکە بەسەریەبەی لە وەختی خەوەکەت کەم نەکاتەوە دوانزەی شەو ئیتر بە تەواوتێ بێ لە تۆ لە ناو جێگەیە بیت و هەموو شتانی کە پێش خەوتنە بێ بیکەی تەواو کردووە بۆ ئەوەی سەعات دوانزە و نیوی ڕێک بە ئەکیدی خەوە لێکەوتبێ ئەو کاتە دوانزە و نیو بۆ حەوت و نیوی بەیانی ڕێگەکە تا حەوت سەعاتی تەواو چاکی ئەم پلانە لەوەیە باڵانسی هەموو شتێکەکە نۆ سەعاتی سەعیکردن حەوت سەعاتی خەو لەگەڵ هەشت سەعاتی ئیسراحەت تۆش ئەتوانی سکرین شۆتی ئەم پلانەکەی بۆ خۆت بەکاری بێنی بۆ فێربوونی زمانێک یان بەهرەیەک یاخود سەعیکردن بە تایبەتی بۆ ئیمتیحانێک کە گەر وەکو ئیمتیحانەکەی من قورس بێ. ئەمە پلانی سەعیکردنی من بوو هیوادارم سوودتان لێ بینیبێت. لە کۆمێنتا بۆم بنووسن حەزەکەن بۆ چ بابەتێک یان ئیمتیحانێک ئەم پلانەی من بەکار بێنن. ئەگەر ڤیدیۆکەمە بەدڵ بوو ڵایک و شێری ڤیدیۆکە بکە و ڤیدیۆی داهاتووم دەربارەی ئەو سۆرسانە دەبێ کە بۆ ساینکردنی usmle بەکاریان ئەهێنم سەبسکرایب کە تاکو ڤیدیۆکانی منە لە کیس نەچێ تا ڤیدیۆی دواتر هەر سەلامەت بمێن و کاتێکی خۆش.